Kerja perintah bisi nya kerja kompeni, bisi nya gawa diri. Lalu tiap-tiap pengawa tu tadi begunaka ketuai. Lalu ketuai ti dipandang ke dunya enggau ketuai ti diajar ti dipinta Bup Kudus dua iti utai ti bebida. Nyadi kitai deka beratika bida. Ketuai ti dajar dunya meh kitai enggau ketuai ti dipinta Allah Taala. Lalu ari peti kitai meda ari ketuai ari sudut gaya pengidup kitai sehari-hari, ianya ketuai ti dipandang ke dunya meh kitai en ketuai tu mayuh macham bengkah. Ti baruh, sedang iya lalu ti madu iya tinggi. Lalu ketuai. ngembuan siti kuasa tauka autoriti ti besai meri perintah meri jaku ngagai orang di baruh iya. Lalu ke tuai mega kitai meda ari pengalaman kitai gawa lebuh kitai begulai enggau orang ke tuai tu mayuh bengkah nitihka ulah orang nya. Nitihka ulah orang ti nyadi ke tuai ba endur kitai ti gawa orang ke enggau kitai begulai gawa. Keda nyadi ke tuai tu tadi. Iya enda nemu langsung nadai sangkut paut gaya pengidup menua iya sehari-hari enggau utai. Orang ke pemadu besai ba bala kita deka nyadi ulih kita. Pun ayat tu kena ngepunka jaku ajar kita iya sehari tu, Orang ke pemadu besai ba bala kita deka nyadi ulih kita. Tu udah nunjukka ketuai Ti dipinta teka dipandang ke Bup Kudus ngagai kitai nya tadi, jauh bida enggau ketuai ti ditemu kitai, ti dipandang ke dunya, diajar dunya ngagai kitai. Tiap pengawa ukai semina nyadi ketuai, enda orang ke mimpin puji sembah, orang ti bekunsi ke Jaku Tuhan, orang ti nyadi nyadi kerani gerija, orang ti nguruska duit gerija, tu semua tu dipilih. Ukai. Munyi kepada aku tadi, ukai kitai empu ko ukai ketegal pengingin diri empu. Laban kitai berati ke baka ni, lalu tiap pemilih-pemilihan tu tadi udah ditentu kala-kala ari empu. Anang kitai ngereja pengawa. Ketegal pengingin ati kitai lalu balat ingin ka mangku pengawa, nyentuk ke kitai mai siti konsep ti enda enda tentu. Utai ti diajar sila meh aku tadi bisi sekeda tu tadi, ba pengawa sembiang tu tadi orang berebut ka mangku pengawa nyadi ketuai. Patut ngelala kangau Tuhan dalam pengidup kitai, dalam pelayanan hari-hari. Ukai semua kitai tu tadi dikangau nyadi pastor. Pengawa kitai di opis perintah atau di kompeni, munyi ku padah ku tadi. Kitai nyadi ketuai atau barang pengawa ti dipantu kitai buat pengawa gereja. Kitai patut nyadi ketuai Ketuai ti ngerindu bup bela ari gerija ngagai endur kitai gawa. Belajar dulu, kelebih agi ba ruang bilik ke ngembuan anang ti agi biak. Tu meh pun eh. Ari mit kitai deh ngajar sida eh. Baka ni ku nyadi ketuai, baka ni ku nyaga kaul belai muruk bukai. Baka ni kitai ngajar generasi baru ba ruang bilik kitai. Bejaku enggau orang bukai, ngatur pengawa ari mit kitai ngajar sida eh awak meruang jauh beguna ari pengelebih ti dikembuan. Pengelebih ti dikembuan tu tadi iya jaku Melayu tu karisma. Karisma. Laban ari. Enti ba pengawa dunya, orang nya ke tuai tiap iku kitai orang ti arap ke Tuhan. Ukai laki aja tang mega sida indu. Tu jaku ti patut dipegai kitai. Tu meh ari jaku tu tu siti chara kena kitai ngingatka baka ni chara kitai ngintu kitai empu, baka ni ko chara kitai ngintu gereja kitai. pia mega ruang kelebih agi ruang bilik kitai. Ka penyu ensia. Iya netu suba udu ngirup, udu mabuk. Diatu naka meresi, naka penyigat, naka pemajik laku iya enda badu ngirup. Jaku iya nyu manah. Nya chunto iya. Orang peratika kitai. Lebuh orang meda utai tu bisi berubah. Kadang-kadang bisi sekeda kitai tu tadi ukai bansa deka ditegur sebedau tinduk. Perunding ke dulu kingat ke baru. Sapa udah enggau nuan enggau jaku Sepanyol? Baka ni nuan enggau jaku murah nya? Bisi tau ke enda nuan meri terima kasih? Bisi tau ke enda nuan minta ampun? Bisi ke enda nuan nyebut jaku ti kasar? Tauka bisi ke enda nuan ngembuan berunding ti enda manah? Kingat ke baru. Nama pengawa meda kereja nuan ari dani pagi nyentuk ke malam sebedau nuan tinduk? Nya pengawa ti dikereja nuan sebedau usa. Ngingat ke baru. Amoo udah nya pansut ari mulut aku sehari tu. Form form five form six belajar besapi nyerah ke ngai Tuhan. Kini nama ti ke ngin ati nuan. Nama sekula ka dituju nuan kereja ti ka nuan serah nya ngagai Tuhan bepanggai mina ngagai Allah Taala. Pia mega ngagai kitai ti udah besai ti udah gawa bansa ari semua menua. Nyadi enti kitai orang Malaysia tu kira tu baruh sekali laban bagian laban aku suba ngambi marine biologist jaga nyaga dolphin enggau penyu. Nyadi bisi pengawa tu deh nang pengawa chukup deh kerindu ke aku. Nyelam ba laut deh. Lalu sebedau nurun ngagai pulau Satang ti kami dipilih sapa nyadi ketuai grup tu grup tu. Anang matai tu tadi ngambi dipilih orang nyadi ketuai laban nya pengawa ti chukup dikingginka. Tang orang bukai ti dipilih lalu meh ati tu tadi ngembuan ati ti begati. Lalu meh runding tu tadi pedis ati. Nai mega orang tu tadi lebuh orang tu meri perintah dek au-au iya dikangau nyadika ketuai tu tadi. Kitai patut ngemeranka tanggungpengawa udah diberi Allah Taala tu meh. Laban pengawa ti dikereja kitai ti udah dikarapka Tuhan ngagai kitai, kitai tu ngatur pengawa Tuhan. Kitai tu ngereja pengawa ti diperesahka Allah Taala ngagai kitai. Hebrew tiga belas ayat lima ngagai lapan. Ba ti keterubah nya, gaga runding kita sebaka enggau runding Jesus Kristus. Taja pun iya endang Allah Taala, tang iya enda ngumbai diri sebaka enggau Allah Taala. Tang iya ngelengkaka semua nya lalu ngaga diri nyadi ulun ada ngena gamal mensia. Beratika pastor kita. Patut beratika ketuai pelayan kita. Ni penyibuk iya? ti nyema iya bisi pengoh bukai, pelayan bukai, automatik, offer ti diempu, nukar, bagi ngambi bagi te teba pelayanan, selalu besedia. Tu utai ti dipelajar aku. Selalu nyaup besaut enggau pangan diri. Enggau naka ulih. Laban aku udah meda. Lebuh tu, pelayan tauka pastor tauka ketuai gerija bejalai kediri nyingkang kediri ati ti telih nya lebih agi besai ari pemarap ti dikembuan iya. Runding ti leleh nya utai ti nyadi lebuh. Pastor Abdullah ke nyingkang kediri napi penusah nyadi ketuai kediri. Lebuh pastor dipilih kediri, kitai enda nemu nama ti bisi ba ati iya. Nya be kena iya. Nama ti ba runding pastor kitai? Nama ti ba runding ketuai pelayan ketuai gerija kitai? Nama ti ba runding apai enggau indai aku ti nyadi ketuai baru agi dia? Nama utai ti patut digaga aku? sebagai amat ngagai apai nyunai aku. Tu utai ti patut diperatika kitai. Ukai minu ketuai aja, kitai ke dibaruh mega patut sama. Sereta sapa Allah Taala nya ba pengidup ku. Lalu ti penudi, kati ku aku udah sedia tauka enda megai tanggungpengawa ti diberi Allah Taala ngagai aku. Kasih guna Tuhan lalu enda neberi peluang sehari tu ngagai tiap iku kami.